नमस्कार सत श्रीकाल आदाब की हाल चाल आशा करै छी अहाँ सब स्वस्थ है मस्त है जबरदस्त है और अहाँ सबके स्वस्थ मस्त जबरदस्त पेनाइ जरूरी होइ छै मिथिलामे बहुत दिनसँ पानि नहि होइ छलै तऽ लिअ शुरू भऽ गेल बारिश पहिलेसँ दनादन देने जा रहल छै हमसब आबि गेलहुँ हँ बाबाधामसँ बाबाधामवला ब्लॉग जे छै से पार्ट वाइजमे बीच बीचमे डालैत रहब इम्हर डेली ब्लॉग सेहो आबैत रहत तऽ वएह डेली ब्लॉगमे आइ जा रहल छी हम भवानीपुर उगना महादेव छथिन ओतऽ किया जा रहल छी भवानीपुर सेहो बतबै छी तऽ आइ छै हमर दीदीके शादीके सालगिरह ताहि दुआरे कहलकै कि जायब महादेव मन्दिर तऽ कहलियै चलू उगना महादेव उगना महादेव लऽ कऽ जा रहल छनि हुनका सभके आ बारिशके आनन्द लिअ मिथिलावासी भैया एकरे मैरिज एनिवर्सरी छै केहन लागि रहल यऽ अजुका दिन पछतावा होइए हँ नहि नहि डरसँ बाजिए नहि रहल छथिन सामने हैया ठाढ़ छै तऽ डरसँ की बजतै हमरा पाछू कहै छलखिन कि आजुका दिन बेकार आबि गेल रहै तें भोर में उठे रही छी। हँ भोरमे तैँ नहि उठै छलखुन ओकरासँ सब त्रस्त छै तोरो कन्या तोरो से त्रस्त है। कुछ हमर नहीं। कनिया एते खुश नसीब हेबे नहि करतै केओ तीन साल बस तीन साल एखन समय छै देख लिअ झमाझम बारिश आ ओहिमे निकलि रहल छी

वर्षाके आनन्द लिअ देखै छियै कते झमाझम पानि भऽ रहल छै मिथिलामे सुखार भऽ गेल छलै लेकिन इन्द्रदेव किछु कृपा केलखिन हँ पहुँच गेलहुँ हँ उगना महादेव यह छनि मेन मन्दिरके द्वार

एखनो ई उगना महादेवमे स्थित छै इनार इएहसँ लोक जल निकालि कऽ बाबाके चढ़बै छनि बाबाके पूजा करै छनि हमरा पाछू अहाँ बाबाके मन्दिर देख रहल छियनि अयलहुँ हँ एतऽ एतुका पूरा वीडियो देखायब बनल रहू इएह छनि बाबाके मेन मन्दिर उगना महादेवके आओर सामने ई मैया पार्वतीके मन्दिर छै आओर बाँकी ई काशी विश्वनाथ मन्दिर हनुमान जी मन्दिर काल भैरव मन्दिर अहिना कऽ कऽ पूरा मन्दिर प्राङ्गण आओर सबसँ महत्वपूर्ण मन्दिर जे महामहिम महाकवि विद्यापतिके द्वारा ई मन्दिरके स्थापना कयल गेल छनि विद्यापति जीके विद्यापति जी के मंदिर और ये पूरा मंदिर के प्रांगण अहाँ देख रहा छे ई बाबा मंदिर मेन मंदिर चलू चले छी मंदिर के अंदर ओके बाद देखबे छी महादेव के भोलेनाथ के मुख्य सवारी नंदी महाराज इनका अहाँ कहियो ने यहाँ के बाद भोलेनाथ तक पहुँचा देता हर हर महादेव एहि महादेवके की कहानी छनि एक दिन मोनमे हुन- बाबाके मा- भोलानाथके जिज्ञासा भेलनि जे जे- जाहि भक्तके गायनसँ हमर कैलाश डोलि रहल अइ हम अपने नृत्य कऽ रहल छी कैलाशपर से भक्त केहन अइ तऽ हुनका देखल जाय तऽ एहि कामनासँ भोला बाबा महाकवि विद्यापतिके एहिठाम एलखिन तऽ कोनो व्यक्तिके हमहूँ अहाँ केओ कोनो व्यक्ति जे राखै छियै अनजान व्यक्तिके तऽ हुनकर परिचय होइ छै तऽ विद्यापति जी पुछलखिन तोहर नाम की छियै तऽ भोला बाबा जे छलखिन रूप बदलि कऽ आयल रहथिन कहलखिन केओ उगना कहैए केओ उदना कहैए आओर के छह तऽ पत्नी यए ओ धनवानक बेटी यए ओहि नैहरेमे वास करैए आओर के छह तऽ दू टा बच्चा अइ ओ मयूरसँ आओर मूससँ खेलाइत रहैए तऽ ओहि समयमे विद्यापतिके जीके आभास नहि भेलनि जे ई महादेवके कहानी छै कहलखिन जे तू रहबह ठीक छै तऽ भोजन तऽ चाही ने तऽ भोजन हमरा कोन काज अइ आक धतुर भांग खा कऽ हम रहि लेब कहलखिन काज की कऽ देबह तऽ मालिकके जे आज्ञा हेतै सएह हम काज करबै ने दोसर काज हम कोन करबै कहलखिन ठीक छै हम कनि मनि गरीब छी हम आ एकटा बरद राखने छी से बरद चला चरा देबह तू कहलखिन मालिक ई तऽ हमर आजीवनक काज अइ एक दिनके काज कोन काज सब दिनक हमर काज रहल तैयो नहि बुझलखिन विद्यापति ठीक छै बुझलखिन बकलेल बताह है सब अटबटे बात बाजैए मनुष्य एहन बात बाजल आग धतुर भाँग खेतै हँ कहलखिन ठीक छै नहि तू बोनि नहि लेबऽ नहि भोजन करबऽ ठीक छै तू रहऽ आब आइसँ बरदके काज करऽ उचरबऽ तऽ पहिने अपना भारतवर्षमे राजा प्रथा छल मिथिलाञ्चलके राजा छला राजा शिव सिंह ओहि शिव सिंहके एहिठाम विद्यापति जी पण्डितमे छलखिन किएक तऽ राजा महाराजा नीक नीक व्यक्तिके अपना दरबारमे बास दै छलखिन जेना अकबरके दरबारमे तानसेन छल बीरबल छलाह तहिना राजा शिव सिंहके पण्डितमे छलखिन महाकवि विद्यापति जी विद्यापति जीके जन्म डी विश्वी विश्वी आओर विश्वीसँ एहिठाम जाहिठाम बाबा एखन उग्रनाथ लिङ्ग रूपमे अवस्थित छथि जाहिठाम सब गोटा बैसल छी भवानीपुर ग्राम कहाबै छै पंडोल प्रखंड मधुबनी जिला के अंतर्गत है तऽ एहिठाम किछु नहि छल घनघोर जंगलमय छल आओर एहिठाम से रजवाड़ा के दूरी राजा शिव सिंह के गढ़ के दूरी दस किलोमीटर तऽ सबटा मिला के पैंतालीस किलोमीटर पड़ै छै जेठ के महीना छल खूब रौद उगल छल गर्मी भयंकर गर्मी छल ओहि बीचमे राजा एहिठामसँ पत्र गेलनि विद्यापतिके जे अहाँ अबियौ जे काज रहल है कहलखिन उगना दरबारसँ पत्र आयल है से तोरा चलऽ पड़तौ तऽ चलिहे काल्हिखन चलबाक छै ओहि क्रममे जखन एहि जङ्गलसँ गुजरै छलखिन तही बीचमे एकटा कहानी आओर एलैए जे नारद जी जाके माँ पार्वती जीसँ कहलखिन हँ जे त्रिभुवननाथ त्रिभुवनके दाता मालिक कहबै छथि से जाके नौकरी कऽ रहल छथि चाकरी कऽ रहल छथि से एहन रचना रचू जे कैला सुनसान लागल है असगरे छी अहाँ नीक लागैए नारद जीके जे कहानी छै से अपन तीर मारि कऽ चलि एलखिन माँ पार्वती जी पिपासा आओर अभिमानके भेजलखिन हँ विपाशा एहि जङ्गलमे एहिठाम जे जङ्गल छल ओहिमे भटकर विचरण करऽ लागलखिन ओ अपन काजमे जे कखन विद्यापति एता हुनकामे प्रवेश करब ताहिमे ताकमे लागि गेलखिन आओर अभिमान क्रोध जे जा विद्यापति जीके पत्नी छलखिन सुधीरा हुनका जीह पर जाके बैस गेलखिन हँ जखन एहि रास्तासँ रजवाड़ा जाइ छलखिन तऽ एहि जङ्गलमे कहलखिन आब कनिए दूरे बहुत दूरसँ अयलहुँ हँ थाकि गेलहुँ हँ कनि विश्राम कऽ ले आ चल तकर बाद चलब जखन विश्राम करऽ लागलखिन विद्यापति जी तऽ पिपासा विद्यापतिमे प्रवेश कऽ गेलखिन हँ हुनका जलक तृष्णा भेलनि हँ कहलखिन रौ उगना रौ आइ कंठ जरल जाय

आँखिमे आँसू आबि गेल अहाँके कहानी बतबैत बतबैत इएह छै महादेवके असली भक्ति देखलखिन एहि इलाकामे जल गङ्गाके आह्वान केलखिन गङ्गा जल तऽ जे पात्र रहल ओहि समयमे आनि कऽ देलखिन हेँ जल जखन पीलखिन हेँ अथीमे रहै उगना ई तऽ जल नहि छी ई तऽ गङ्गा जल छी किएक तऽ हमहूँ अहाँ सब अनुभव करै छी मीठ खाइ छियै तऽ मीठक स्वाद बुझने छी नूनगर खाइ छी तऽ नूनके स्वाद बुझने छी तऽ कल आ विद्यापति जी कनियो ने कनियो गङ्गा जलके नित्य दिन ग्रहण करै छल पान करै छलखिन कहलखिन ई तऽ गङ्गा जल छी ई जङ्गलमे तू गङ्गा जल आनलऽ कतऽसँ से कह तकर बादे आब एहिठामसँ चलऽ

बौरा गेलियै भाँग खा कऽ कतेक बौरा गेलियै हमरा दिशा नहि भटकि रहल छी हम प्यार पकड़ि लेलखिन ओ पूर्वमे जे कहने रहथिन महादेव रूपी जे उगना छलखिन भेष बदलि कऽ जे केओ उगना कहैए केओ उगना कहैए पर्वतिया धनवानक बेटी अइ ओ नैहरमे निवास करैए मयूर आ मूस वाला कहानी सब सबटा याद करऽ लागलनि कहलखिन देवोमे देव एकटा व्रत तऽ महादेवेके छनि ई हमरासँ छल कऽ रहल छथि ई हमर चाकर नहि ई मनुष्य नहि ई देवोमे देव महाथि देव थिका हुनकर पैर पकड़ि लेलखिन हँ तखन ओ फेर भजन गाबै छथिन शंकर गहल चरण हम तोर कतबो अंठेब शंकर छोड़ब न तोहर पछोर शंकर बहल चरण हम तोर पैर पकड़ने छथिन कानि रहल छथिन आँसू पात्र भऽ रहल छनि कहलखिन हमर पैर की पकड़ने छी हम तऽ गरीब छी हमर पैर छोड़ू केओ देख लेत राही बटोही हम अहाँके सेवक छी हमरा किया पाप चढ़ ई महादेव रूपी जे छलखिन उगना से कहि रहल छी नहि नहि अहाँ हमरासँ छल कऽ रहल छी हमरा अहाँ सच सचाइ बता दिअ तहन भक्त के बस में भगवान छथिन कहलखिन शर्त करू तऽ उगना रूपी जे महादेव छलखिन शर्त करेलखिन हँ एहिठाम कहलखिन जे घटना घटलैए आओर जे घटना घटतै से अहाँ कतहु नहि हमर एहिके रूपके वर्णन करब किनकोसँ नहि कहबनि कतबो प्रिय व्यक्ति रहथि हुनका लग नहि ई बात बाजब तऽ अहाँ लग सभदिन रहब नहि तऽ अहाँके एहिठामसँ प्रस्थान कऽ जायब तऽ अपन रूपमे शिवके रूपमे एहिठाम विद्यापति जीके दर्शन देलखिन हँ जाहिठामसँ अपने सब जल भरिके आनलियै साक्षात गंगा जल अइ डॉक्टर मोहन मिश्रा जी कोयलक ग्राम निवासी ओ भेजने रहथिन अमेरिका रिसर्च जहिना गंगा जलके कोनो बर्तनमे राखि दै छियै खराब नहि होइए तहिना छै आ सालमे दू तीन दिन जहिना जटासँ गङ्गा जल निकलैए प्रवाह होइए तहिना ओहिमे से दक्षिण दिशासँ गङ्गा जल पानिके सतहसँ पाँच फीट ऊपरसँ ओहिमे खसैत रहै इनार जे छै जी तऽ देखै छथिन उगनामे शिवके शिव ने उगनाके फेर अपन मायाके समटलखिन हँ भोला बाबा कहलखिन माली कतऽ अहाँ छी चलियौ ने राज दरबार बहुत देर भऽ गेल गेलखिन हँ ओहिठाम जे काज रहल केलखिन हँ विश्व ग्राम हुनका इलाका विश्व इलाका विद्यापति जीके दानमे भेट गेलनि हँ ओहिठामसँ फेर गाँव गेला हँ किछु दिन बाद माघमे नरक निवारण चतुर्दशी होइए ओही दिन सभ व्रतमे छलाह सुधीर आ विद्यापति जीके पत्नी कहलखिन जे सभ गोटा व्रतमे छी से कनि बेलपात आनि दहुन जे मालिक पूजा करथिन ई बेलपात लग गेलखिन उगना देरी कऽ देलखिन एम्हर रसोइ बना रहल छलखिन सुधीरा उएह जारनि लऽ कऽ चूल्हा महक जारनि लऽ कऽ उठलखिन हँ मारै लेल उगनाके तखने विद्यापति जीके मुँहसँ निकलि गेलै हँ हँ हँ हँ जिनके व्रत जिनके लेल तपस्या केलहुँ भरि जीवन जिनके पूजा पाठमे सभगोटा रहलहुँ ओही शिव आधा शब्द निकललनि हँ उएह महा महा आ देव अन्दरे रहि गेलनि ओ तऽ शर्त करा लेने रहथिन एहिठाम विलुप्त भऽ गेल तऽ ओहिठामसँ विलुप्त भऽ गेलखिन हँ तकर बाद पागल भऽ गेलखिन विद्यापति जी तन के ख्याल नहि रहलनि कपड़ा लता फाटि गेलनि ताकऽ लागलखिन बने बने तकर बाद साधुके रूपमे प्रगट भऽ कऽ दर्शन पुनः देलखिन हँ कहलखिन अहाँ कहि देने रही जे हम प्रत्यक्ष रूपसँ नहि रहब जहिया हमर भेद खुलि गेल अहाँ ताकैत ताकैत भट भेट बहुत भटकलहुँ तऽ फेर पुनः हम कहि रहल छी जे अहाँ लग हम सब दिन छी सब दिन छी शरीर लऽ कऽ नहि लेकिन मोन अहाँ लग मोनसँ अहीं लग छी इएह कहानी यऽ एहिठामसँ अहाँके नाम की भेलै बाबा हमर नाम भेल ठाकुर पंडाजी ठाकुर पंडाजी ई जहन कहानी कहै छलखिन तऽ हिनका आँखिमे बार बार नोर आबि जाइ छलनि इएह छै महादेवके असली भक्ति बहुत बहुत धन्यवाद बाबा अहाँ कहानी सुनेलहुँ सब चीज देखेलहुँ सब चीज बतेलहुँ उगना महादेव के बारे में आ फिलहाल निकलि रहल छी हमसब एतऽ से घर के लेल बाबा अहाँ सब पर कृपा बनेने रहथि बाबा अहाँ सबके हर मनोकामना पूर्ण करथि हर हर महादेव मंदिर में दर्शन दर्शन केला के बाद अहाँ सामने आओ एत होइया कचरी मुरही चाट चॉप के दुकान छै नाश्ता के और सामने ओ जे सेट लागल या ओहि सेट के जस्ट बगल में भेट जायत अहाँ के खिलौना तिलौना चूड़ी सिंदूर बिंदी जे होइ छै तीर्थ स्थल पर दुकान से अहाँ के भेट जायत एत बाकी अखन पानि दुआरे पूरा उजड़ल छै एतौ कनी मनी किछु किछु मार्केट लागैत रहै छै हम सब आब निकलि रहल छी घर पानि भऽ रहल य एकदम झमाझम आओर इएह के संग हमसब पहुँचलहुँ हँ घर आओर एतऽसँ कऽ रहल छी अपन वीडियोके एतऽ खत्म हमर वीडियो अगर अहाँके नीक लागैए तऽ वीडियोके लाइक करू चैनलके सब्सक्राइब करू आओर फेसबुकपर फेसबुक पेजके फॉलो करू आओर अगर अहाँ चाहै छी कि हम कोनो आओर गाँव जाकऽ ओहि गाँवके प्रसिद्ध मन्दिर या प्रसिद्ध जगहके देखाबी तऽ कमेंटमे जरूर लिखू हम ओतऽ जायब आओर ओतुका वीडियो बनाके अहाँ सब तक पहुँचायब थैंक यू सो मच जय बिहार जय मिथिला